Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna otuz dört ýyl! Baý taryhy bolan sebitde, güneşli toprakda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti kemala geldi. Döwletimiz Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolup, gadymy taryhy bilen häzirki zaman ösüşleriniň utgaşýan sazlaşykly dünýäsini emele getirýär. Jeýtun medeniýetiniň şanly geçmişine nazar aýlasak, bu gadymy toprakda bol hasylly, däneli ekinleri eçilýän ýerleri bilen tanalýan şäherler, döwletler ýerleşipdir. Belent galalar bina edilipdir. Keramika sungaty bilen meşgullanýan ussat küýzegärler kemala gelipdir we öz sungat eserlerini döredipdirler. Olardan iň meşhurlarynyň biri, müňýyllyklaryň dowamynda häzirki Garagum sährasynyň eýeleýän giňişliklerinde ilkinji şäher medeniýetiniň mekany höküminde tanalýan Altyndepe bolupdyr. Şol döwürlerden bäri Parfiýanyň, Merwiň, Amyderýanyň hem-de Köneürgenjiň galalary Asyrlaryň dowamynda Hytaýdan Şama çenli, Gündogardan Günbatara çenli ähli halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryny pugtalandyrypdyr. Bu beýik taryh merdana ata-babalarymyzyň gymmatly mirasydyr. Gözel paýtagt Aşgabat, ak mermerli şäher hökmünde halkymyzyň gazananlaryny buýsanç bilen dünýä ýaýýar. Muzeýler, kitaphanalar, sport toplumlary we haýran galdyryjy binagärlik ýadygärlikleri, şeýle hem suw çüwdürimleri, dynç alyş zolaklary, seýilgähler we söwda merkezleri türkmen halkynyň ruhuny galkyndyrýar. Bu toprakda türkmen halysynyň syrly dünýäsi, Owadan ahalteke atlarynyň hem-de wepaly alabaýlaryň mirasy, türkmen halkynyň ruhy özboluşlylygy, milli aýdymlarynyň owazlarynda belentlik bolup ýaňlanmagy bilen ýigrimi birinji asyrda köp taraplaýyn gülläp ösýär. Bu gün Türkmenistan ylymda, bilimde we sportda täze belentliklere ýetýär. Telekeçiler milli nyşanly önümleri döredýärler. Şol bir wagtda şähergurluşyk taslamalary durmuşa geçirilýär. Bu ýetilýän sepgitler bolsa ykdysady diwersifikasiýanyň durmuşa ornaşdyrylmagynyň aýdyň nyşanydyr. Energetika, himiýa, inženerçilik, gurluşyk we beýleki birnäçe ugurlary öz içine alýan Türkmenistanyň ykdysadyýeti köp ugurly bolup durýar. Bu bolsa diňe bir ykdysady durnuklylygy ösdürmek bilen çäklenmän, eýsem deňi-taýy bolmadyk ösüşe we ösüşiň täze mümkinçiliklerine ýol açýar. Akylly Arkadag şäheri, Ak arzuwlaň şäheri gysga wagtda gurlup, döwrebap ösüşiň we abadançylygyň nyşanyna öwrüldi. Türkmen milli aşhanasy Baý däpler we dürli tagamlar bilen syýahatçylary özüne çekýär. Garagum sährasy bolsa täsin, köp dürli ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen meşhurdyr. Gadymy türkmen milli däp-dessurlary häzirki günlere çenli saklanyp, özboluşlylygy we köp öwüşginliligi bilen haýran galdyrýar. Türkmenistan baý tebigy baýlyklara eýedir we giň gerimli taslamalary bilen dünýä tanalýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan, Hytaý, Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijileri hem-de Türkmenistan, Owganystan, Pakistan ugry boýunça elektrik geçirijisi ýaly asyryň taslamalary bu sebitde ýaşaýan we zähmet çekýän millionlarça raýatlaryň ruhuny beýgeldýär. Ýurdumyz sebitiň möhüm geçelgeleri bolup hyzmat edýän awtomobil we demir ýol ulgamlary arkaly halklary birleşdirip, täze gözýetimleri açmagy dowam edýär. Asyrlaň dowamynda bolşy ýaly, häzirki wagtda hem Türkmenistan halklary we döwletleri birleşdirip, medeniýetleriň ýakynlaşmagyna uly goşant goşýar. Güneşli Türkmenistan tebigy baýlyklaryny ähliumumy ösüşlere ýetmäge gönükdirýär. Dünýä jemgyýetçiligi ösüş ýoluny aýdyň ýollarda dowam etsin. Sahawatly türkmen güneşi bolsa mundan beýläk-de dünýä halklaryna bagt we abadançylyk şöhlelerini çaýsyn. Güneşli Türkmenistana hoş geldiňiz!